Nôl yn caru cwmni fi nawr, Mari Morgan! Hwre! Helo!
Nawr dw i'n falch i weld bod ti 'di dod ar y o yr teclynne di-ri 'ma gyda ti heddi. Di-ri? O so ma' wnna'n neis iawn heddi. Felly beth newn ni ddechre gyda? Dechre gyda hwn.
Sef meicroffon Yeti yw hwn sef... Enfawr. Mae fe yn enfawr. Mae'n edrych fel, wel, microphone proffesiynol yw e, ond un gwaniaeth yw ti wedi rhoi e mewn i dy gyfrifiadur yn y USB. So ti wedi recordio podcast, neu os ti'n cychwyn wow. band, ti wedi chwarae gitar mewn i fe, ti wedi canu mewn i fe, recordio fe ar dy gyfrifiadur, a jyst defnyddio fe fel bod ti'n defnyddio Mate go iawn mewn stiwdio. A beth ambyti safon yr y sain wedyn? Ma' fe lot gwell, lot lot gwell na gweud bo' ti'n recordio rwbeth yn syth ar y mate ar dy gyfrifiadur. Ma' hwn lot lot gwell. Ti'n newid y lefele i neud yn siŵr bo' ti'n ca'l gweud bo' dou yy gitar 'da ti a piano 'da ti lle neu' siŵr bod y lefele'n iawn a clywed bo' popeth ti'n gallu clywed popeth yn iawn. So ma' fe lot lot gwell na jyst yn mynd syth mewn i dy gyfrifiadur. Grêt. A pryd o'n i'n fach o'n i arfer recordio'n fersiwn i o'r siartie t'mod? Waw. Yn union. Fi ffili credu bo' fi newydd gyfadde wnna. Ond fysa wnna berffeth ar gyfer hwnna fyse? Wel yn union os ti moyn canu a gweld pa mor dda wyt ti neu pa mor wael i ti ti allu nodi hon i grindod yn fanwl. Grêt! Felly faint yw ei bris e?
Ma' hwn 150 punt so mae bach yn ddrud ond i gymharu sut ti'n talu ffi fyn' mewn i stiwdio i canu fynna... Ie ti'n hollol iawn. ...a ti'n ga'l wnna trw'r amser o gwmpas stiwdio ti yn dy stafell. Grêt. Felly sa'r seren ni myn' i roi iddo fe? Wel, gan fi ddim yn gantores, gallai ddim rhoi pump allan o bump iddo fe, ond byddwn i'n rhoi pedwar iddo fe. Grêt, o, wel, da iawn ti, Ietti. Da iawn!
Nawr i symud mlaen at y teclyn yma, sef yr... yr... Sony Blogi yw hwn, sef camcorder fe. So ni gyd 'di clywed am y Flip Minnow HD a ma' creative y Vado. Hwn yw base 'da Sony i roi ni, ond yr un peth gwahanol yw'r lens hyn. At ti troi e i ti recordio lle recordio ti, lle droi e a recordio fi. A be sgen i, ma' teclyn bach ar y top, sef hwn, sef Lens 360. So ti gallu recordio, gwe ma' fi'n dal e fan 'yn, ti gallu gweld fan 'yn, ma' fe'n recordio popeth o'i gwmpas e fan 'yn. So ti gallu symud e rownd, neith e recordio popeth sydd o'i gwmpas e. So ma'n hyfryd. Teclyn bach ti gallu 'ware gyda fe, dyw e ddim yn berffeth, ond ma' fe'n Bach yn nifty, bydden i'n dweud, go nifty. Odi, perffeth ar gyfer parti yn yr haf nawr, swn i'n dweud. Yn union, a gwed bod ti'n cerdded trwyddo ti'n gweld pawb arno fe. A beth yw ei bris e nawr te? Mae hwn tua £175, ond t'mod, ti'n defnyddio fel bod camcorder a beth ti'n defnyddio bob dydd, ti'n gallu gwneud lluniau hefyd, a ti'n rhoi e syth mewn i dy gyfrifiadur. Ie, perffeth, a mae fe'n wneud yr onglau 360 'ma sy'n berffeth. Odi, yr onglau 360. A sdim camera arall ti'n gallu neud 'na so gweud bo' ti moyn bach o sbort... Na 'na ni. ...yn dy barti. Exclusive 'ma. Ma' hwn yn berffeth. A sawl seren ti myn' i roi i'r teclyn bach hyn 'de? Wel bydden i'n rhoi bydden i'n gof roi pedwar a hanner achos fi rili yn lico'r... M-hm. ...three sixty un a t'mo' ma' ma' e byth yn myn' yn fideo ma' fe'n hyfryd os ti'n edrych ar y cyfrifiadur a'r teledu. Gwych! Grêt. Ma' fe'n lyfli. Wel newn ni symud mlan i'r yy i'r teclyn nesa sai'n... Ie. ...siŵr bo' chi 'di clywed am hwn ma' pawb wedi bod yn siarad amdano fe O, di. Dim llai na'r iPad! Yr Apple iPad 'ma fe. Mae lot o fuss 'di bod ambiti'r iPad nawr, ond gweithiau, beth yn union mae fe'n gallu wneud? Wel, un o'r pethe, so pawb yn gweud taw iPhone a iPod Touch mawr yw e, ond un peth sy yn wahanol yw'r iBooks hyn, sef ti gallu lawrlwytho llyfrau a darllen nhw on the go. So maen nhw dy lyfrgell bach di. O, mae fe'n edrych yn hyfryd! Silffoedd bach 'da ti, a dewis un, a wedyn ti jyst yn fflico trwyddo, A ma' fe jyst... Hyfryd. ...ma'r touchscreen yn wych arno fe dwi'm yn cymharu dim byd arall. Ond t'mod dyw e ddim yn defnyddio e-ink so mae'n lan i ti os yn well 'dy ti hwnna neu well 'dy ti hwn. Ond ma' hwnna'n beth newydd a wedyn ti hefyd ma' aps arbennig ar gyfer yr Ipad so dyw e ddim... Ti yn gallu defnyddio aps yr Iphone ond ma' aps ar gyfer yr Ipad sy s- yn

Beth oedd fy mywyd i heb yr iPad? Beth o'n i'n neud? So, i fod yn wir, mae, dyw e ddim, ti'n mynd i gael iPod a mae fod fel netbook, mae tua'r un pris â netbook, so ti'n defnyddio fe, pethau ti 'di sgwennu arno fe, ti 'di tynnu lluniau arno fe, unrhyw beth fel 'na. Grêt. Wel, faint yw ei bris e nawr te? Wel, fel o'n i'n gweud, dyw e ddim mas fan hyn eto, ond yy os newn ni newid y dollars mewn i bunnoedd, mae tua fo tri chant a hanner. Ww, itha lot, ond falle bod e werth e, ife? A sawl seren? Wel, alla i ddim rhoi pump allan o bump i fe. O, siom. Ww, o, Nes bod camera arno fe.
Yn union, fel o'n i moyn camera. Ond ma'r un cynta mynd i neis, so bydden i'n rhoi pedwar iddyn nhw. Wel, diolch yn fowr iawn i ti am ddod a'r holl declynne hyfryd 'ma miwn. Yym, a ma' hwn wrth gwrs i fi gadw yndyw e? Yy, wel, na, sai'n siŵr am wnna actually, os allai gael e nôl, ie. Waw. Diolch. Anffodus.